Ahee na mi amukela eka Botanic Channel ma ha amukela mina Peace Of The Nation ku rhula ka rixaka loko mi nga se za mi subscribe ni kombela mi subscribe na n'wina mi nga subscribe na mi khensa so namuntlha ni mi tisela interview leyi yi nga va kona a ka G_C_R F_M ya president Benny Mayengani so loko mi nga se za mi subscribe once again ni kombela mi subscribe hi yaleyo. president ben mayangani murhangaphanḓa Hey, mina mpendolova ni mina ncila wolowo ahee minjhani hi pfukile na ku xeweta vayingiseri va jesus a va nga- Ahee. a va nga ri ku pfumeleni kahle vayingiselo va jesus ra fm loko ni ku hayi khona mani eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko bbz hi ta va hi ri na murhangaphanḓa the president ben mayangani the one and the only yes so boha murhangaphandla ta vulavula na vana va yena Mhm. Eh, vana va beni mayengani murangapfanda i kona i endla sweswi a nga duma hi swona swa lembe na lembe Eh, president mayengani wa vulavula loko ku ri ku ri ku na munhu wa ku- munhu ku ri ro sungula ro sungula president mayengane a mi twa mi vulavula a nga ku president beni mayengane emani president mayengani i murangapfanda i nyi- i n'winyi wa ganda president mayengani wa vulavula Alright ke President Mayengani ha n'witwa vhele wa vulavula ka Jesus FM 106.0 Megas FM. A hi languseni President Ben Mayengani languse kahle ka album ya n'wina leyi ntshwa ntshwa ntshwa ntshwa mi nga yi thwa vito mi ku i vana va nhova. Yes. Hikwalaho ka yini i President Mayengani album leyi mi yi thwaku mi ku i vana va nhova. Ku humelela yini la ka vana va nhova? Eh i vana va nhova masiku ku sweswi ya ka makhisimusi mhm. eh ku ta va ku ri na mikisikisi i nkarhi wo tsaka wo hlangana na maxaka na vanghana na lava hi nga ku nga khale hi gcinaneni se hi ta va hi ri vana va nhova hi ta va hi nga va tleli makaya loko hi ka hi kongoma ka yona minkarhi ya khisimusi president hmm. mayingani wa vulavula a ya n'wi twa president mayingani wa vulavula yi hume rini album leyi album yi hume tolo na vusiku tolo na vusiku oh, oh, okay ni byele nani ku album ya n'wina mi yi tirhe na vo mani eh, album ni tirhe na hlavu the gupta eh, ni tirha na prince rangani na dr joe shirman no oh, okay eh, mm, mm. gupta eh, u tirhe ti-track i ten a ri eh, number twelve fourteen na track number one mm-hmm. hlavu the gupta kha yi tirha na prince eh, na joe mm, taka machayela eh, all in all eh, niqhimtira na esimutswa wala eh, ka ndhambi wa zumeri eh, wa ku fika la la ka music industry eh, la ka risimu ra nhlawulo eh, inanaki records ni tlhela ni tirha na sesivuyelwa eh, ni tirha na jambatani Alright. vulavula okay so ni byele na album ya n'wina yi le ku tirheni njhani in terms of the sales i album ya present my leswa eh ti-downloads hi tona ti fambaka mahlweni Mm, eh mm. sweswi a leyi vulavulaka album ya present my nga le ka na tsela yena ni ka ti-itunes Mhm. eh streamer eh yena spotify youtube eh, album ya present ya kumeka ka ti-downloads eh technology ti nyike matimba masiku lama Yeah, mara hi le yeah. eh, loko ni ni cheka eh, all right president murangaphanḓa ya inga ku va hi lahlekela nyana site ra network network ya president yes yo va na xiphiqonyana xa xa- xa network nyana mani ya network alright a hi langutiseni ni vona album leyi ya n'wina eh, ya vana vanhu wa president yi ri na ti-track to ringana 14 hikwalaho ka yini eka eh, lebele ra 2023 mi decide ku album leyi fanele yi va na 14 tracks i ncini nhlohlotelo wa kona leswi swi nga ndlaku mi ku hayi khona mani album leyi wa swantswa yi va na khume munhu wa tinsimu page mani leyi

risimu leri vulavulaka na mbilu ya mina i rin'we ntsena ka album mm. vutomi i xikatamana mm. ni nge vuli ku i hit track mara i risimu leri vulavulaka na mbilu ya mina ri vulavulaka na moya wa mina loko ri vulavula na mina n'winyi wa rona na mina swi twisisa ku vutomi i yini vutomi a byi twisiseki vu byona ende hi nge byi twisisi hinkwerhu hi ku ma swi vona la misaveni ku gandzeriwa xikwembu hi gandzela na vanhu phela loko mi themendhela beni mi ku beni xi blind xi na mali i ku ni dzunisa i dzunisa xikwembu i dzunisa na vanhu so mm. jehovha i ri hi swona ma ma swi vona um ni ya mahlweni na ku xaniseka ni mm. xaniseka hi ku hlupheka financially hi ku lava mintirho se ni ya mahlweni na ku xaniseka hello hello president eh, wa vulavula na van'wana kwalala ende na ha ri ku vulavuleni na mi na mi twa okay eh, eh tanihileswi a na ha hlamuseta ku eh vutomi hi ndlela leyi byi nga twisiseki ku hi ka wona i ku yesu u hi rhwalele xihambano mhm. mara ha ya mahlweni hi rila hi rilela ku kuma mintirho hi rilela ku humelela hi le ku xanisekeni hmm. mara vutomi lebyi wena hi gonye mara yesu i va le ku xaniseka ka hina u va le xiambalo laha ni nge vutomi xi katamani mhm. vutomi swa misava swi na vinyi va swona president mayingani wa vulavula ya ya so kahle kahle ku humelela yini what's happening ka to that song kahle kahle the, the source of the song aka risimu leriya um eh, sesi ku ma vona ya ya ya xava xinefu hi phahla mm. hi phahla mara a yi tikumi tinhlamulo mm-hmm. that's why se no fika laha ka xiyimo xa ku loko va nga swi lavi yo mikwembu ya mhani na mikwembu ya bava a va mm-hmm. tshiki ni ta vona pulani ku ni karhele ku pfuka ni ya xipaza ni ya xava xinepi sweswo ndzi nga ku mheni wo dzaha xinepi mm. president mayingani wa vulavula mm, a hi languseni president mayengani n'wi twa kha vulavula ka gsr f m album ya n'wina yi kumeka kwini album ya mina ya kumeka aka aka ti-download um masiku ya ku masinga ku tirha technology um tanihileswi ku na ku nga na vaseketeri lava va nga hi kombela ku va lava ti-cd um ti-cd ta vona ti ta va kumeka eh a va cheki eh, facebook page ya mina eh, in two hours ta va yi va byela ku ti kumeka kwihi ne le kwihi ne le kwini mara majority sweswi vanhu va va famba ni ti-download ya president mangani wa vulavula all right so hi kombela ku ri mi hi nyika marito ya n'wina yo hetelela to the new um, coming artist come again hi kombela ku mi hi nyika the last words ka swiyimbeleri leswi swi nga le ku teni like hi ngo ho vulavula hi vantshwa kumbe any mhm. i xivutiso xa kahle sesikhesani xivutiso lexi a ndzi tshama ni xi vutisiwa na mhm. muhaxi na wun'we since ni dumini from 2011 mhm. ni sungula ku vutisiwa xivutiso xa hi ndlela yaleyo mina loko ni sungula ku duma wun'wanyana wa ti-advisor ta mina ku ve penipeni mm. i tshama a ni byela ku heja i dumini hi ti 1 ta september 2011 mhm. a ku ri na festival ya ndhuma van'wanati a giyan stadium a ku u ya u ya yima xivoneni u ti languta u ti tova u tivisa ku we mani a ku loko fame ya wena yi nga ku endleli mali um swi useless ku va i dumile fame ya wena yi nga ku endleli mali se tinqambi letintshwa mi nga tsakisi hi ku cinela vantwana mi nga tsakisi hi ku mi ya mi ya cinela ti-three thousand mi nga tsakisi hi ku na loko yi kumini yona five thousand yaleyo u yi dya hinkwayo a ni fone xiyimbeleri xin'wanyana xa ndhuma hmm. nge vulavuli ku n'wi protecta hikuva ni n'wi fonele hikuva ni n'wi rhandza ni n'wi advise ni ku vona u dumile munhu un'wana na un'wana yi lava ku famba na wena munhu un'wana na un'wana yi lava ku hanya na wena wena ku ri pfuka nampundzu tshama kaya va ta va ta ku teka kaya hi movha wa vona hi petiroli ya voho va jikajika na wena va ku xavela na byala u nga teki mali leyi ya wena vuqambi u xava byala kheriya ya wena a yi garantini ni tlhela ni n'wi nyika xikombiso xa ku loko o veka three thousand a ka tigigi ta yi 20 i ta va ri na 60000 december leyi ntsena a nga kota ku tixavela movha mhm. se na n'wana ya van'wana tinkambe mi nga ni yingisela loko mo kota ku event yin'wana na yin'wanyana at least munhu a veka 1000 hambi a nga yi veki ka yena a yi kumi kumbe ka va mhani or vakokwani or vamalume or manager leyi nga na direction Ku ni la ku veka mali yo ringana 1000 aka event ya mina yin'wana ni yin'wana. Loko lembe ri ya hela munhu yaloye u ta kota ku tixavela movha. Hi ku a swi nandzihi ku va u dumini u kha u famba hi milenge u dumini u nga acti. Ni proud ngopfu ni to mo ni nyika example va va hlayini lava nga ndlaku swa kahle loko no vulavula hi Hlavu the Gupta va nga ta ku ku ni tirha na yena. Mo ni mi nyika example i JJ Mfundisi. dj mfundhisi u ake yindlu mhm. fame ya yena yi n'wi tirherile nkarhi lowu a dominata swi n'wi tirherile u endle xa kahle lexi hi kotaka ku xi vona lexi na lava va n'wi seketela va nga proud hi xona se tinqambi letintshwa mi nga tsakisi hi ku yimbelela music mi yimbelela vantwana swilo leswi a hi yimbeleleni mali hi kuma mali hi ta kota ku tihanyisa na ku hi va na xo xikomba mundzuku ku hi endle yini president mayingani wa wa vulavula na vaseketeri va mina vaseketeri va g c r ni mi rhandza ngopfu president mayingani kha hi songa songa mi nga mi byali na swi tiva leswaku minkarhini ya ku tala loko mi humesa ti-album mi va mi kha mi yi dedicate ka munhu wo karhi ka album yin'wana na yin'wana album leyiwa mi yi kongomise ngopfu ka mani ya ya ni ni ni dedicate ka boti wa mina masonyana brian baloyi i a a a ri close ngopfu eh na na na mbilu ya mina u love hi january lembe reri i boti loyi ni nandzaka yena so u vuya a hundza emisaveni hikwalaho ka swi- ka ka mavabyi ya ti-kidney fail so i mara lexi ni nga xi vulaka ku e moya wa ku a wu tele ku rhula u ta tshama a ri mbilu ya mina president mayingani wa vulavula alright khesa swinene eh, president mayangani eh, va mi twile mi kha mi vulavula ka gsrfm rito ra rixaka mani hi khesa swinene nkarhi wa n'wina mani eh, hi ba mani- Nyike- mi khe- mi khensile mi vonini na laha ti-interview letiya mi sungule mina mi ni veka ka number one ni komba ni ri henhla laha ni ri ka number two a mi fanekele mi mi n'wi veke laha ka number eh, two hi ku laha ku se swi sa nghene a a a hi xi va vona lomu ya ka ti-top hundred mara na vona streaman music wa vona hinkwavo mi va sapota mi sapota ti-artist ta ka hina hinkwato Yeah, va sapoteni impela. hinkwavo va nyika support ya n'wina mhm. president mayengani wa vulavula loko a ha vulavula hi n'wi humesa hi ra mani president mayengani tsutsumela ka le ka nhlokomhaka ta mahungu hi humesa hi risimu rini eh hi mina mtondolovan mtondolovan khalanga yes vana va beni mayengani khensile hlayisekani vana siku ra kahle danko alright i sweswo ka mikiselo wa jesu ri famba a hi burisana kahle eh na xiyimbeleri xa vunanga bya xitsonga the one and the only president